ndc ɛyɛ eh, twenty twenty honourable eric ayinafo ɛna ndɛ ɛyɛ ne awoda ɛyɛ eh, twenty eight of january twenty twenty one ndɛ ɛyɛ eh, n'awoda na n'awoda no ɔsi ɔnfa n'awoda no ɛnfa nhyɛ dan mu ɛntena so ɛsan sɛ ɔwɔ social contract odo gyina no as a member of parliament with me wini but ɔwɔ social contract with the people. in the constituency ɛnti ɛnɛ no deɛ wayɛ ne sɛ ne birthday ɛda no ɔbɛ signifies with sɛ ɔbɛ screeni ɛyɛ ne manfo a wɔwɔ akorɔ so within the asaneman so constituency na wohwɛ dwumadie no a biribiara ɛrekɔ so tɔɔten mebaeɛ foforɔ no Mebɛhwɛɛ dɔm a na wɔabɔ dɔmpem wɔ yɛfrɛ no sɛ canopy no ase a wotumi hu sɛ information no kɔɔ fam yie na nkurɔfoɔ nso te nea honorable Eric Ayenakwa ɛreba abɛyɛ no ɛnyɛ obi biara ɛna ɛfa saa de wei to no so sɛ in his yɛfrɛ no sɛ birthday no ɔbɛhwɛ no ɔne ahiafoɔ anaa mmɔborɔwafoɔ ɔne ɔmo adi birthday no with ɔmo help because ɔman bɛkɔ so a anaasɛ ɔman bɛyɛ yie a ɛgyina yɛn mpuntuo a anaasɛ yɛn ahoɔden a yɛbɛtumi ayɛ na yɛde akɔyɛ adwuma de aboa ɔman no nti ɔse ɔpɛ sɛ ɔboa amanfoɔ mu wɔ akorɔ so na yɛyɛ health screening ɛde ɛde ɛde ma ɔmo this is the man who stood and lost nka obi a ɔbɛka sɛ ɔbɛkɔ akɔyɛ dɛn ɔbɛkɔ akɔtena ase a ɔndwene temamufoɔ nanso no n'adwene mu pa no Ɔse ɔntena ase ansa na ɔmbɛyɛ MP ansa na waboa Temanmufoɔ ɛnti no wan walusu koraa na wanwin no no se ɔde ne best yɛfrɛ no sɛ day no ɛde bɛboa Temanmufoɔ na ɔmo atumi anya ahoɔnden atumi ayɛ adwuma ɛde aboa ɔman yi sɛnea ɔman yi ɛkɔ fam yi na 2024 no ɔmo nyinaa atumi anya ahoɔnden ayɛ adwuma ɛde aboa the National Democratic Congress na yɛtumi atumi atake the mantle 2025 January Na ɛtumi aboa na temamufoɔ no biribiara ɛtumi akɔ so ɛyi. Papa na ɔde yɛ ɛbɛboa yɛ paa ɛsɛ yɛ mu bi na ɛne sika a yɛbɛkɔ akɔyɛ lab test mpo nti ɔno de aba afiri yi a yɛaba yi a yɛkyɛkekyɛke nneɛma no nyinaa ɛyɛ bp nneɛma a nipa bɔdeɛ nipa ne N'adwene mu no ne deɛ ɛwɔ ne Yuda mu ne nyinaa no, ɛbɛboa yɛn paa. Yɛn mu bi sɛ aduane a yɛdi no, aduane no bi wɔ hɔ wokɔdi pɛpɛ na wo temperature wonhu sɛ na aduane kwan sɛ wodi. Nti aba ha yi, mobɛkyerɛ yɛn aduane a ɛsɛ sɛ yɛdi, nea ɛnsɛ sɛ yɛdi, ɔno bɛkyerɛ yɛn na atumi aboa yɛn ama yɛn nkwa akɔ anim. Ntsi Nyame no a yɛbɔ mpae ma no sɛ ɔmma ne nimdeɛ no nkɔ so, ɔnhyira no na dza ɔbɛyɛ biara no ensi yie na ɔdze aboa ne man. Wei na. Ghana so ayɛ adze abɛboa adɔfofoɔ na wama yɛn a yɛyare no ogu so na ɔrehwɛ yɛn. Nyame yɛ no kɛseɛ na adwuma a ɔyɛ nyina ɛnyɛ yie. Mo a moka ne ho nyinaa nso Nyame nhyira mo na mo nso deɛ mobɛyɛ biara ɛnyɛ nhyira. Meda mo ase. Wɔasi adwene yɛn ho na wɔama yɛn ayi. Yɛn yɛnni sika a yɛde bɛkɔ hospital ne ayi check up na yɛde kɔ. Nti wɔama yɛn free ayi no ɛboa yɛn ɛbɛboa yɛn nso.